Il-Purċissjoni ta' Mechelen Ta' kull sena fil-Ħadd ta' qabel il-festa ta' Tlugħ is-Sema tal-Mulej, issir waħda mill-eqdem purċissjonijiet fil-Belġju, fil-belt medjevali ta' Mechelen. fin-Nord ta' Brussell, tissejjaħ il-Purċissjoni ta' Hanswijk. Mechelen fiha arkitettura medjevali u darba kienet il-kapitali tal-Belġju taħt Margherita tal-Awstrija. Illum hi ċ-ċentru reliġjuż tal-Belġju u s-sede tal-Arċisqof tad-djoċesi. L-istorja tal-purċissjoni twassal sas-sena 988, meta bastiment deher ibaħħar fix-xmara Dil u mat-tagħbija kellu statwa tal-injam tal-Verġni Marija. Qrib ir-raħal ta' Ħanswijk il-bastiment inkalja u wara taħbit għalxejn biex joħorġuh għax-xmara niżlu l-istatwa l-art u minnufih il-bastiment iżżerżaq għal ġo xmara. Kien sinjal li l-Madonna riedet tibqa' hemm. Fl-1272, Mechelen kienet imħabbta minn taqlib u wkoll mill-marda tal-pesta. Magħfusin kif kienu għall-aħħar, in-nies ta' Mechelen irrikorrew lejn il-Verġni Mbierka u ġabu l-istatwa tagħha fil-belt. Meta waqfet il-festa, huma wegħdu li kull sena jġorru l-istatwa b'mod solenni mat-toroq ta' Mechelen. Id-devozzjoni lejn l-istatwa mirakuluża kibret hekk kif kull sena l-Madonna nġarret mat-toroq tal-belt mill-abitanti rikonoxxenti. Fl-1876 l-istatwa kienet inkurunata f'isem il-Papa, sinjal tat-tagħrif uffiċjali ta' disa' sekli ta' devozzjoni lejn il-Madonna ta' Ħanswi. Il-purċissjoni tibda kmieni, fit-tlieta ta' waranofsinhar, bit-taqtigħ ta' qalb minħabba x-xita u l-maltemp tant komuni f'dawn in-naħat. Il-purċissjoni fiha tliet partijiet, l-istorja tar-raħal ta' Hanswyck, bil-miġja tal-patri Irlandiż Rombaugh li wasal Mechelen fis-seklu seba', il-ġrajja tal-bastiment li ġab l-istatwa, episodji mill-ħajja tal-Madonna, il-purċissjoni tas-Sagrament. L-isfilata hi magħmula minn floats misjuqin minn żewġ żwiemel daqsiex bin-nagħal tagħhom iħabbtu fuq iċ-ċagħaq tal-art. Il-floats tal-bidu jirrappreżentaw l-istorja tal-bastiment Imbagħad jgħaddu dawk tat-Taħbira tal-Anġlu lil Marija, iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta, it-twelid ta' Ġesù, iż-żjara tar-rgħajja tal-Maġi, il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-tempju, Ġesù mitluf fit-tempju, it-tieġ ta' Kana, Ġesù joħroġ għall-missjoni tiegħu, jgħallem u jfejjaq. Il-misteru tal-Għid, u Marija Maddalena tħabbar lill-appostli l-qawmien ta' Ġesù. Quddiem kull float ikun hemm ħafna personaġġi, tfal u kbar, bil-biesem l-ewwel u li jiddramatizzaw l-episodju li jkun. Tiggosta lil tfal libsin ta' anġli li jkantaw fl-episodju tat-twelid ta' Ġesù. Lil San Ġużepp inkwetat jistaqsi lin-nies preżenti jekk rawx lit-tifel tiegħu Ġesù meta dan intilef. Lill-Madonna tfaħħar lill-Mulej bil-Magnificat. U lil Ġesù ħiereġ minn wara l-blata tal-qabar u jinżel fit-triq. Ma' kull float hemm kor bil-membri libsin b'kuluri sbieħ u li jirrappreżentaw epoki differenti u allura stili varji ta' kant. Din hi purċissjoni devota. Mhijiex biss festival ta' kuluri, mużika u attrazzjoni turistika. L-għan prinċipali hu ratti l-ħajr għal dak li Marija bl-istatwa ta' Hanswijk għamlet mal-abitanti ta' Mechelen. Kollox isir b'kalma u b'serjetà, b'attenzjoni min-nies li tippermetti l-leħen tal-flawt tat-tfal ċkejknin jista' jinstema'. L-għadd kbir ta' żwiemel u ta' nagħaġ li huma sehem mill-purċissjoni lanqas ma jtellfu minn din is-serjetà. L-imġieba devota tal-poplu waqt purċissjoni bis-sagrament hi sinjal tal-fidi fl-Ewkaristija. Aspett ieħor interessanti hu li f'din il-purċissjoni jagħtu sehem lil diversi kategoriji ta' nies, M'hemmx età, nazzjonalità, li jieħdu sehem ukoll bdiewa u studenti. Mhux l-ewwel darba li l-purċissjoni ma saritx minħabba l-maltemp, imma meta ttieħdu dawn ir-ritratti, il-purċissjoni saret fi bnazzi xemxi, rari fil-Belġju hekk li t-temp sabiħ kompla jsebbaħ l-okkażjoni. Ħaġa sabiħa li l-purċissjoni ta' Mechelen tispiċċa b'Ġesù sagramentat, li tixbah lil dik ta' Corpus Domini. Hawn ukoll hu evidenti r-rispett li f'naħat fl-Ewropa fejn is-sekulariżmu jinħass sewwa min hu Nisrani u Nisrani konvint. Il-purċissjonijiet tagħna f'Malta huma stil ieħor. Forsi minn dik ta' Mechelen nistgħu nitgħallmu li l-purċissjonijiet huma kultura li twassal għal qima reliġjuża li tesprimi l-gost taċ-ċelebrazzjon. Jekk fl-ibliet u fl-irħula Maltin infittxu li l-festi tagħna jwasslu għal ferħ ġenwin u għal għaqda fil-komunità, Dawn ma jibqgħux biss folklor imma jersqu kemm jista' jkun lejn l-iskop tad-devozzjoni popolari.